Тирән мәгънәләрне аңлатканын шаккатасың һәм әйтәсең, Әшһәду әннә Мухаммадан Расулуллаһ. Болай кеше әйтә алмый. Мондый тирән мәгънәле җөмләләр бары тик Аллаһтан гына килә ала, дип аңлыйсың. Хәдис билгеле, бөтенегез беләсез. Әйткән пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу галәйһи ва сәлләм Әбү Хурайрадан китерелә, әйтә, әйткән,

Шундый кыска, ләкин шундый нык тирән мәгънәле хәдис җәмаат. Беренчедән, Иза джаа Рамадану дип әйткән, әйма. Рамазан килсә, Рамазан айы нинди ай?

Ягъни, монда гадәттә сорау бирәләр, ничек инде Рамазан аенда? Без бит беләбез, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аятлар иңгәне башка айларда да, Шәввал аенда да иңгән, Мухаррам аенда да иңгән, башка айларда да. Ни өчен монда аятта Рамазан аенда иңгән дип әйтелгән? Җәмәгать беләбез, Аллаһ субхана ва тәгалә бөтен нәрсәне бар иткәч, Бар итер алдыннан Ләүхул Мәхфуз дигән урында бөтен әйберләрне язып куйды. Яни нәрсә ничек була, кайда була, нинди фикерләр белән, нинди максатлар белән. Анда безне бөтенебезнең тормышлары язылган. Шушы менә без сезнең белән хәзер утыра торган мизгел язылган. Кем ничек утыра, Кем ничек уйлый, кем нинди хисләр кичерә, болар бөтенесе язылган бу китапта. Һәм шушында ук Аллаһ Субхану ва Тааля язып куйган Курани Кәримне шушы ук нидә. Ул аның сүзе, Аллаһ Тааляның сүзе, һәм ул аны шушы Ләухул Мәхфузга беренче мәртәбә иңдерде, ягъни үзеннән шушы Ләухул Мәхфузга иңдерде.

Әкренләп, 23 ел дәверендә. Ләкин менә бу беренче нидән, Ләүхүл-Мәхфуздан алып, дөнья күгенә иңдерү булды Рамазан аенда. Һәм, җәмәгать, ни өчен Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә шушы вакытны шулкадәр кадерләп куйды? Ни өчен бу аслында шушындый зур вакыйга икәнлеген аңнар өчен безгә бер Рамазан аен билгеләп куйды Аллаһ Тәгалә. Шушы Рамазан аен билгеләп безгә, җәмәгать, бүләк бирде, бизәп куйды. Мәсәлән, берәр нинди бәйрәм булса, без, мәсәлән, белә торган, без аны бәйрәм итмибез инде, Яңа ел, әйме? Ләкин Яңа ел килгәндә, әйме, карасаң,

Ураза тотып, без сезнең белән, җәмәгать, фәрештәләр шикелле булабыз. Фәрештәләр беләбез, ашамыйлар, эчмиләр. Без дә Рамазан аенда көндез ашамыйбыз, эчмибез, хәтта су да эчмибез, әйме? Бу фәрештәләргә ошап китәбез. Хәтта җәмәгать, әгәр дә искә төшерсәгез, Рамазан ае җиткәч, Әйме, Рамазан ае беткән көннәрендә минем сүзләремне искә төшерерсез, кара чыннан да хәзрәт дөрес әйткән и, фәрештә шикелле җирим. Җиңел, күрерсез, менә бу гыйбадәт белән безне Аллаһ Субхана ва Тәлә бизәп куйды Рамазан аенда, һәм бу гыйбадәт өчен, әгәр дә җиренә җиткереп без ураза тотсак, бөтен гөнаһларыбыз

Вәл-Фуркан. Һәм аның эчендә шулай ук бөтен безнең акыйдә мәсьәләләрен Аллаһ Субхана вә Тәгалә ачыклады. Ахирәт буламы, җукмы, без үзебезнең гамәлләребез җавап өчен җавап бирәбезме, юкмы, гарәп кеше гарәп кешедән булмаган еврей башка кешеләрдән өстенме, юкмы, алар бөтенесе анда әйтелгән, Фуркан бар. Фәмән шәһи фәмән шәһидә минкум шәһра һәм сезнең арагыздан кем шушы айны

Җәннәткә килеп чыкка, килеп басканда ди, ишек бикле була ди. Һәм мин ул ишеккә шакыйм. Һәм теге яктан әйтерләр, кем? Мин әйтермен, Мухаммад. Һәм теге яктан әйтерләр, безгә синең исемең белән әйткәч, ишекне ачырга кушылган иде, һәм ишекләр ачылыр да, бөтен кешеләр җәннәткә кереп китә.

Ачтылар ишекне. Ягъни менә шушы ишекләр ачык булырга мөмкин, ябык булырга мөмкин, без аны күп хәдисләрдән беләбез. Һәм безнең пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең сөекле хәләл җифетенә әйткән, "Эй, Ашакаем", ди, "Син ди җәннәт ишекләренә шакып тор", ди. Ишеккә шакып тор, җәннәтнең ишегенә шакып тор. Ничек ди? Я Расулиллах, ничек шакыйм?

Ураза тота торган кешеләргә ачыла. Шуннан аңлыйбыз, әйме? Һәм менә монда мөһим булган сүз җәмәгать. Моның менә бу фатаха дигән сүз гарәп телендә, әйме? Кем гарәпчә өйрәнә? Ачылды, фатаха ачылды, футихат ачылды, ачылдылар, ачылдылар. Ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям монда кулланды футихат дигән сүзне.

Күз алдына китерегез, җәй көне кызу көннәрдә без бөтен тәрәзәләрне ачабыз да и күләгәдә утырабыз да җил шулай уйнап җөри, әйме? Менә бу футтихат дигән сүз. Менә пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалам бу хадиста кулланган, әгәр дә Рамазан ае җитсә, җәннәтнең бөтен ишекләре ачыла.

Вагулликат, гафу итү, васуффидат шаятин. Һәм шайтаннар бикләнә, шайтаннар бәйгә утыртыла. Моны инде галимнәребез аңнатканда төрлечә аңнаттылар. Бөтенесе түгел, ягъни бөтен шайтаннардан, бөтен шайтаннар түгел, һәм икенчедән бөтен кешеләр өчен түгел. Ягъни, мәсәлән, әгәр дә берәү аракы эчеп җөри икән, аның өчен шайтаннар бәйдә булмыйлар, әйме? Бары тик ураза тоткан өчен, чын мусульманнар өчен шушы шайтаннар бәяләнеп куялар. Һәм моннан безгә бик күп нәтиҗә бар, җәмәгать. Бик күп, бик әһәмиятле нәтиҗә. Беренчедән, шушы айда без сезнең белән Әгәр дә берәр нинди начар фикер булса, без нәрсә әйтәбез? Шайтаннар бәйдә, димәк, бу фикер минем үземнән, әйме? Аллаһ Субханала Тәала шулай иттереп, Рамазан айында безгә бүләк буларак безнең эшебезне күрсәтә. Эй, Фәрид, Син бит шундый. Син бит менә болай уйлаган идең. Юк, син менә шушындый. Яни безгә Аллаһ Тәгалә үзебезнең җаннарыбызны күрсәтә беренчедән, икенчедән нәрсә әйтә? Шул ук хадистан, шул ук сүздән әйтәбез. Син инде хәзер үзең бөтен нәрсәгә кодрәтле. Шайтаннар сиңа бернинди дә зыян китерә алмыйлар. Син үзең Әгәр дә телисең икән, моны җиңә аласың. Үзең шушы намазга тора аласың, үзең шушындый садака бирә аласың, үзең, үзең Курани Кәримне укып бетерә аласың. Шуның өчен инде җәмәгать Рамазан аенда изге эшләрне эшләргә җиңел һәм бу да Алла Субхана ва Тәгалә безгә күрсәтә безнең мөмкинчелекләребезне. нәрсәне без булдырабыз, нинди форсатлар бар безнең, димәк, дәвам итәбез. Алла Субхана ва Тәлә моның белән безгә әйтә, эй Фәрид, эй Ринат, эй Ахмад, сиңа форсат бар. Рамазан айында сиңа бер кем дә зыян китерми, бер кем дә сиңа комачалап тормый, үзең тырыш. Менә әгәр дә арабызда кем бар, ниндидер начар гадәт булырга мөмкин. Мәсәлән, әйма. Бар шундый ни, кайбер чакта мусульман кешеләрдән дә тәмәке исе килә кайбер чакта. Аллаһ Тәгалә форсат бирә. Сиңа хәзер беркем дә камачалап тормый, менә шушы айда булдыр бу гадәтне бетер, җәйсә инде шушы яхшы гадәтне үзеңдә булдыр дип, намазыңны укый башла, садака бирә башла һәм башка. Безгә форсатларны ачып бирә Аллаһ Субхана ва Тәгалә шушы айларда. Соңгысы, шушы хәдистән нәрсә аңлыйбыз? Аллаһ Субхана ва Тәгалә безгә бу хәдис белән күрсәтте үзенең кодрәтен, Ягъни шайтаннар бәйгә утыртыла. Әйме? А кем утыртты? Үзләре утырдылармы? Аллаһ Тәлә утыртты, әйме? Димәк, Аллаһ Тәлә әгәр дә теләсә, аларны ел буе бәйдә тота ала, әйме? Ләкин хикмәт белән алар җөриләр. Аллаһ Тәлә үзенең хикмәтен, үзенең кодрәтен күрсәтә һәм үзенең безгә мәрхәмәтен күрсәтә. Эй, мусульманнар, Сез шушы Рамазан аенда, Курани Кәрим иңгән аенда, сезнең өчен шушы Курани Кәримдә туры юллар күрсәтә торган, сезнең өчен шушы китапта бөтен начарлыкларны аерып тора торган, бөтен ихтикатларны күрсәтеп тора торган китап иңгән аенда сезгә мин үземнең рәхмәтемне биреп, менә шушындый форсатлар бирәм кулланырга. Кара, субханаллах, Кыска гына алты сүзлек хәдисне әгәр дә без тирән уйласак, җәмәгать, ул безгә бик зур файдалар китерә. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, Әгәр дә Аллаһ субхана ва тәгалә синең аша бер кешене исламга китерә икән, бу сиңа кызыл дөяләрдән дә кыйммәтлерәк булыр. Икенче хәдистә әйткән, Әгәр дә Аллаһ субхана ва тәгалә синең аша бер кешене Исламга китерә икән, бу ди көн чыккан җирдән көн баткан җиренә кадәр гә караганда хәерлерәк. Кешеләрнең иманнары бөтен нәрсәдән дә өстенерәк. Ягъни бу дөньядан караганда, әйме? Ягъни шушы айда Аллаһ Субхана ва Тәгалә безгә үзебезне тәрбия итәргә, үзебезгә аңа якын булырга форсатлар биргән шикелле, шулай ук безгә форсат бирә үзебезнең якын әллә кайчан уйлый торган без уйлыйбыз менә бу кардәшем эх менә бу кардәшем намаз укыса иде эх менә бу туганым намаз укыса иде менә бу күрше нинди яхшы кеше олаймы бу күрше нинди яхшы кеше әз генә калды аңа исламга менә шушы рамазан аенда шайтаннар бәйдә булган вакытта Иң җиңел вакыт качан аны, исламга өндәп, менә шушы таревихларга ап килеп, ифтарларга ап килеп, үзегезгә план куегыз, менә шушындый кешеләрне Рамазан аенда онытмагыз. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булыйк, Аллаһ Сүбхана ва Тәгалә барыбызга да Рамазан айларына ирешергә насыйп әйләсен, барыбызга да шушы Рамазан айларында үзебезнең нәфесләребездән котылып,